Il-mistoqsija għaliex hawn minnu reżiljenti u minn le. Dak li diskutu l-lum. X'inhi reżiljenza, Ron? Mela, r-reżiljenza hija l-kapaċità tal-bniedem, tal-individwu li ehm, kemm jadatta kif ukoll jirkupra ehm, meta jkun għaddej jew meta jkun għadda minn xi avveniment diffiċli fil-ħajja tiegħu. Tista' tkun xi trawma, xi traċedja, fi dik hija reżiljenza li l-bniedem b'xi mod jew ieħor isib fih innifsu dik il-kapaċità li qisu jerġa' jirkupra, jerġa' lura għal tip ta' ħajja li ovvjament ħa tkun tip ta' ħajja li lilu ħa tgħinu jimxi 'l quddiem. Isabel, naħseb hekk hawn xi ħadd li sejt li reżiljenti jew eżempju ta' reżiljenza u inti x'taħseb x'in reżiljenza? Jiena fl-opinjoni tiegħi nitkellem sewwa Jien ir-reżiljenza tagħtili naħseb il-ħajja stess, fis-sens fil-ħajja niltaqgħu ma' ħafna speċi lili ħa nitkellem fuq għadbitni ħafna kemm il-darba mal-art. U kull darba li qomt dejjem inħossni li żidt l-istamina. U żdied l-reżiljenza tiegħi. Iktar ma kont mal-art u iktar sibt is-saħħa biex inqum, iktar nħossni żidt fir-reżiljenza u kont kapaċi niġġieled kontra l-kurrent. Però r-reżiljenza hija xi ħaġa titwiled biha, li tkun reżiljenti ħa titwiled biha u titwiled biha u tiskopriha matul iż-żmien jew l-affarijiet kif taġint matul il-ħajja mhm. dak li għamlek reżiljenti jew. Eh, naħseb jiena l-ajja waħda u naħseb hija kombinazzjoni fil-verità ta' kemm fatturi ġenetiċi u bijoloġiċi. Fil-fatt ir-riċerka turi li fejn jidħol l-element, il-kunċett ta' reżiljenza, hemm persuni li huma ġenetikament predisposti li jiżviluppaw pereżempju ċertu tip ta' diffikultajiet emozzjonali bħal ngħidu aħna l-ansjetà jew id-dipressjoni, qishom affarijiet li jintirtu biex ngħidu hekk. Allura ovvjament meta persuna jgħaddi minn sitwazzjoni diffiċli fil-ħajja tiegħu, hemm ċans li forsi minn punt di vista ta' ġenetika il-kompożizzjoni ġenetika tiegħu il-persuna ma tkunx qed tgħinhom daqshekk biex jirkupraw minn dawk l-avvenimenti. Però m'għandniex il-ġenetika biss, għandna ovvjament l-ambjent, hemm ħafna influwenzi fl-ambjent li jiddeterminaw persuna jiżviluppax din ir-reżiljenza jew le. ikunx iktar predispost biex ikun reżiljenti. Waħda minnhom, naħseb jien, hija t-trobbija tal-persuna. Fil-fatt fix-xogħol tiegħi ninqata' nintaqa' ma' ħafna persuni ehm, illi sfortunatament ma kellhomx ma kellhomx trobbija tajba li għaddew minn ehm, traċedji, abbuż ta' kull tip, fl-et, feta bikrija ħafna, feta zaħira ħafna ħafna. Allura forsi minħabba li ma kellhomx dik il-foundation, dik il-fondazzjoni, mhm. dawk l-esperjenzi importanti meta kienu żgħar, hemmhekk li anke turi riċerka wkoll li mbagħad meta jikbru hemm ċans li minħabba dawk it-trawmi li kienu sofrew meta kienu daqshekk żgħar hemm ċans li mbagħad ikollha impatt negattiv fuq il-kapaċità tagħhom illi eh, biex ngħidu hekk jimmaniġjaw l-istress u d-diffikultajiet fil-moment. Jiena nħoss u trobbija tiegħi li kienet naqa' diffiċli fis-sens kelli diffikultajiet fit-trobbija tiegħi. Il-papa ma tantx kien preżenti u l-mama kienet naqra dgħajfa. Naħseb għanditni nkun iktar reżiljenti għax jiena u ħuti kellna nqumu u nagħmlu li kien hemm bżonn. Jiġifieri naħseb kien punt li jeni nkun iktar reżiljenti fil-ħajja tiegħi. Ġifieri. So hawn min jgħid li bħalma bdiet Isabel fil-bidu vera li minħabba li batejt kelli nkun reżiljenti. Fl-istessin nafxet tajt li meta inti fil-ħajja tiegħek forsi lajt fuq wiċċek u bħalma qed Isabel ta' tefatek mal-art kemm darba l-ħajja, Inti qed tgħid li dik imbagħad kważi kważi taffettwak li ma tkunx reżiljenti. Interessanti, hawnhekk mm. għandna riċerka, riċerka tajt li l-ambjent ta' sostenn matul it-tfulija, inkluż relazzjoni ta' attakkament li inti mhm. jkun hemm bond, ħajjejnek biex ikollok reżiljenza, jiġifieri jista' jkun fil-sitwazzjoni ta' Isabel forsi l-aħwa. Il-bat ma nafx inti ron x'taħseb? Kenna l-bond kbir, l-aħwa ġifieri kenna bond kbir u għadu kbir ħafna ġifieri, unsibu lil xulxin, dejjem sibna lil xulxin. Kenna ħafna mħabba wkoll il-mama tagħna ġifieri kienet tħobbna mmens, ġast kellha d-diffikultajiet tagħha. Ġifieri dawk iċ-challenges għalina kienet opportunità Ġifiri biex namlu li kena bżon, naqtfu l-qoddim u nimxu, għaxin kella. Mhm. Fem? Ġifiri, mhm. enitna. Fir biex inkompli naqra minn dak li għadek kem tajt, Isabel, Semmejna xaġa importanti ħafna, e, hija huwa s-sapport fil-verità, s-sapport soċjali, il-konnessjonijiet li konna madwarna. Fil-fatt, jiena naħdem ma' ħafna nies li għaddew minn trawmi differenti fix-xogħol tiegħi. U kemm bis-saħħa tat-terapija kif ukoll bis-saħħa ta' riżorsi li jkollhom fihom infushom u wkoll is-sapport ta' madwarhom. Issa meta ngħid sapport, familja, sapport fuq ix-xogħol, ħbiberija, affarijiet bħal dawn, jaslu f'punt fejn jibdew jesperjenzaw dik li ngħidulha dik il-post-traumatic growth, it-tkabbir post-trawmatiku. Jiġifieri li persuna litteralment ikun ħa dik id-daqqa ta' trawma, ikun għadda mid-dalma, mill-weġgħa tat-trawma, però b'xi mod jew ieħor minħabba speċjalment dawn l-elementi, u s-sapport huwa wieħed, dawk il-konnessjonijiet viċin li jkollna man-nies, huwa element importanti ħafna, jaslu biex jiżviluppaw, biex ngħidu hekk, iktar saħħa, iktar saħħa fihom infushom. Naqbel perfettament ma' li qed jgħid. Jiena fil-fatt tul il-ħajja kollha dejjem dejjem kien hemm support minn xi ħadd. Ġifri, mhm. is-support dejjem dejjem sibnieh sew familjari, sew jew ħbieb, ġifri dejjem sibnieh u fl-istess ħaġa fis-sitwazzjoni preżenti li qiegħda issa u kol dejjem sibt is-support. Bekk inħoss li stajt nimxi l-qoddim u għenuni nibqa' reżiljenti u ma qalbi u għax kieku. Naħseb mingħajr is-sapport. Forsi ħafna drabi l-istess ħaġa, nifokaw fuq perjodu jew esperjenza. U nifokaw fuq dak li ma kenniex jew minn xiex konna neqsin f'dak, mm. imma ma nirrealizzawx. Batek forsi nfittxu naqasew, imma mek tkun li fil-verità kien hemm nis li kena sapport minna tagħhom xorta waħda, forsi ma tagħtix kas jew l-importanza għal dak dik il-għat. U tiffoka fuq dak, u inti taħseb li forsi kienet esperjenza kerem ma fil-verità, wara jekk tfittex fuqha kellek nis li qed tisapportjak minn wara mm. li huma għamluk reżiljenti. Ħafna drabi qisu dawn l-affarijiet tfittixhom u hekk qisu ħafna drabi ma taraħħomx b'mod awtomatiku. U tiftakar xi ħaġa negattiva. Eżatt. U l-moħħ jaħseb hekk għal raġuni valida fil-verità għax jiena jekk ovvjament ikun hemm ċertu diffikultajiet fil-ħajja, il-moħħ mhux se jieħu riskju li lilek Iġegħlek tiffoka fuq il-pożittiv f'każ li tiġri xi ħaġa negattiva. Dik li bl-Ingliż jgħidulha better safe than sorry. Okay. All right? Fi moħħna qiegħed iggerjat biex jaħseb fil-ħażin. Biex jaħdik ngħidu l-negativity bias, jiġifieri qisu dejjem aħna dejjem hemm iktar ċans li l-moħħ ħajġalek tiffoka u jeħel ma' negattiv, għax il-negattiv hemm iktar ċans li ħajweġġak minn dawk l-affarijiet pożittivi. Però fl-istess nifs ma jfissirx illi M'hemm xejn pożittiv, jew ma jista' jkun hemm xejn pożittiv fil-ħajja tal-persuna. Però ħafna drabi, speċjalment meta persuna jkun għadda forsi minn trawma ripetittiva, il-persuna tant kemm ikun qala' fuq wiċċu, tant kemm ikun bata, illi vera trid tagħmel sforz fil-verità. Vera trid tagħmel sforz, illi qisek illi l-moħħok trid tikkonvinċih, l-ewwel nett trid tiġġagħlu jħossu safe, biex jaħseb fil-pożittiv. Għax ħafna drabi aħna lina l-pożittiv meta nitkellmu fuq pożittiv, taħseb fuq xi ħaġa pożittiva u nassumu li awtomatikament ħa toħloq emozzjoni pożittiva, però mhux dejjem hekk. Għal ħafna nies il-pożittiv jista' jkun anke sens ta' jista' joħloq sens ta' nuqqas ta' sigurtà fihom infushom. Għax ħafna drabi forsi kien hemm esperjenza fejn il-pożittiv ġie mħallat man-negattiv. Jiġifieri għalhekk dik is-saying aħseb fil-ħażin biex it-tajjeb ma jonqos? Hija, dik hija. Dik fiha ħafna għerf. Il-Malti, il-Malti. Eħe, fiha ħafna għerf. Ehm, li mhux naħseb jien neċessarjament dejjem tejn fil-verità, eh. però hija xi ħaġa li naħseb jiena ta' min jonora wkoll, hija xi ħaġa importanti li aħna nifmu. Biex tippreparah ukoll. Daqshekk hu, eżatt, eżatt. Illi anke ġieli pereżempju meta ċertu nies jieħdu fin-negattiv, importanti li dik il-persuna ma niġġudikawhiex. Ġifieri jekk jien qed nisma' dal-podcast u qed ngħid eħel, jiena moħħi għandu ħabta dejjem jieħel fin-negattiv. X'nista' nagħmel b'mod prattiku biex għax inti qed tgħid li kważi kważi qed niġġieled kontra natura. Mhm. Għax in-natura edha ġani naħseb fil-negattiv. Jien qed nimmaġina li l-moħħ jaħseb fil-negattiv anka biex kemm jista' jkun jissopravivi. Ġifieri jekk jiena ħireġ fi triq, moħħi joqgħod attent mill-karozzi, joqgħod attent minn nies ma nafhomx għax jistgħu weġġawni. Mhux hekk? Mhm. Issa, hemmhekk ħajjejni moħħi, imma jekk jiena dieħel ma' sħabi u xortet jaħseb fin-negattiv. Jew ħa mmur għax-xogħol xi mkien fejn jiena safe u ili naħdem u xorta dejjem qed jaħseb fin-negattiv li qed jgħidu fuqi jew affarijiet hekk. X'nista' nagħmel jiena b'mod prattiku biex moħħi ma jibqax jaħseb fin-negattiv da. Huwa possibbli nibdel moħħi kif jaħseb? Ok. Naħseb l-ewwel huwa importanti li nibdew mill minn fejn huwa l-persuna. Nibdew minn hemmhekk. Jiġifieri jekk din il-persuna qed iħoss li għalih li jaħseb fin-negattiv huwa tip ta' coping mechanism, huwa importanti l-ewwel nett illi nifhmuh dak il-coping mechanism, illi nifhmu l-ewwel nett minn fejn ġej. Għaliex? Għax jekk jiena lill-persuna forsi, kultant taf int ingħatu parir lil xi lil dak li jkun imma forsi l-persuna mhux neċessarjament qed jarah bħala parir siwi f'dak il-mument. Jiġifieri aħna importanti li nifhmu l-persuna fejn qiegħed ukoll. Hu kif qisu qed jipperċepixxi l-għotja ta' għajnuna tagħna. Importanti li l-persuna jifhem li aħna nifhmu fil-verità li mhux it-tort tagħna li l-moħħ jaħdem hekk. U meta nibdew nifhmu li mhux it-tort tagħna li l-moħħ jaħdem hekk u qiegħed jagħmel dawn l-affarijiet fil-verità biex jipproteġina iktar milli biex jagħmlilna ħajja tagħna iktar diffiċli, hemmhekk ovvjament ħa nibdew Maż-żmien niżviluppaw naqra iktar ta' biex ngħidu hekk relazzjoni ġentili magħna nfusna. Ma' dawk il-partijiet li għandna fina nfusna, f'moħħna li fil-verità qegħdin hemmhekk biex jipproteġina. Dak bħal meta jkollok persuna għadda minn inċident tal-karozza, kollha ħass tgħidlu biex imur isuq, għax jibża' ma' fil-verità l-inċident sah għaxar snin ilu, għoxrin sena ilu, imma ilu għoxrin sena ma jsuq. Għax jibża' li kif eżatt jidħol fil-karozza dan. Ġifieri importanti naħseb jiena bħala l-ewwel pass huwa li li nirrikonoxxu, li napprezzaw illi l-moħħ qed jagħmel l-aħjar mod li jista' fil-verità. Però ma jfissirx li għandna nifqu hemm ukoll. Għax ovvjament naħseb jiena mbagħad għandna qisu biex ngħidu hekk speċi qisu responsabbiltà wkoll hux hekk biex biex ngħinu lilna nfusna. U naħseb jiena forsi mod li nistgħu nagħmlu hekk huwa billi il-moħħ Qisu rridu ngħallmuh, ngħallmuh li aħna f'dan il-mument qegħdin safe. F'dan il-mument partikolari. Okay? Il-moħħ irridu litteralment nitimgħulu din l-informazzjoni. Okay? Li aħna bħalissa, li aħna bħalissa qegħdin safe. Li aħna qisu norjentaw għal-mument. Li jiena bħalissa għandi daw in-nies madwari li qed jippruvaw jappoġġjawni. Li jiena bħalissa m'għadnix it-tifel jew it-tifla jew il-persuna ta' għoxrin sena ilu. Li jiena llum il-ġurnata għandi l-età l-għandi bl-esperjenza kollha l-għandi. Li jiena fil-verità forsi għandi iktar saħħa milli milli naħseb. Li jiena wasalt hawnhekk wara għoxrin għaxar snin. Li jiena għaddejt minn da kollu pera xorta waħda għadni hawnhekk, għadni qed nipprova. U di xi ħaġa li nammira ħafna fil-klijenti tiegħi fit-terapija, li inti ġejt hemmhekk biex taħdem fuqek innifsek. Hija xi ħaġa ta' min jammira u xi ħaġa ta' min jgħożż. Dak il-kuraġġ, u dak il-kuraġġ naħseb jien jista' jtina ħafna sens ta' qisu meta nibdew nirrikonoxxu u nirrealizzaw fil-verità il-kuraġġ li kellna biex wasalna minn hawn s'hawnhekk, naħseb jien dik tista' tgħin il-persuna biex qisu jibda jissaħħaħ fih innifsu. Però importanti li dawn l-affarijiet nagħmluhom b'sens ta' awtokompassjoni, b'sens ta' ġentilezza, b'sens ta' għożża, mhux nikkritikaw lilna nfusna. Jien naħseb li wieħed jiddeċidi jieħu l-pass li isma ħanfettex lajnu diġà huwa sinjal ta' saħħa minna nnifisha ġifieri. Hemmhekk turi ċertu saħħa fil-karattru li fatt li jisma' iva, hemm problema. Tammetti ġa l-ewwel pass. Jien naħseb jgħin ukoll il-fatt li forsi tgħin il min hu batut. Forsi tmur bħala volontarjat, ħalli titgħallem tapprezza. Inħoss li tgħin, speċjalment dak għal it-tfal tagħna, ndarruhom. Speċi, jien niftakar it-tifel tiegħi kont nieħdu l-iskola meta kien ikollna s-summer school u biex jiltaqa' mat-tfal tal-klassi tiegħi li huma kollha b'diżabilità severa. U kien joqgħod jew jitmagħhom jew jilgħab magħhom. Kont inħoss li dak qed tgħallmu. japprezza x'għandu iktar. U persuni b'diżabilità wkoll jgħallmuna ħafna għax fil-limitazzjonijiet tagħhom jagħmlu minn kollox jippruvaw kollox fis-sens bil-limitazzjonijiet tagħhom ma xorta ħafna drabi jirnexxilhom jagħmlu dak li jixtiequ. Ġifieri dawn nies ikunu ta' ispirazzjoni u jgħinuna wkoll lilna. Żgur. Naħseb jgħinuna nkunu pożittivi. Jien naħseb ukoll fil-ġenituri tal-istudenti tiegħek li naħseb jiena. Reżiljenza li nara fihom. Reżiljenza. Ovvjament. Qassi sa tiddeskrivija jiġifieri. Daw day in day out, mhux oġġett li sa jieqaf, jiġifieri r-reżiljenza trid tibqa' hemm, ma tistax ma tistax, you can never give up. Ġifieri jkomplu jaħdmu għat-tfal tagħhom, diffiċli kemm diffiċli l-ħajja jkomplu mexjin, m'għandhomx għażla oħra xi tfal irid tittiħu ħsiebhom, jiġifieri minn x'imkien irdu ġibu, iġibuha. Ron, qed tgħid xi ħaġa li Kultant nisma' min jgħid, M'għandix il-lussu li naqa' f'depression, m'għandix il-lussu li ma nibqax reżiljenti. Il-fatt li ġenituri jafu li għandhom tfal b'diżabilità u ma jistgħux jieħdu ġurnat off, għax anke jekk ħallew it-tifel ma' xi ħadd, it-tifla ma' xi ħadd, xorta hemm ir-responsabilità ma' min ħa nħallih, jekk kielx, jekk jafx kif jieħu ħsiebu. Tajjeb? Tgħin dik ittellef, hija vera li hemm sitwazzjonijiet fejn in-nies they can't let go u għalhekk dawk li mhumiex reżiljenti forsi għax għandhom il-lussu ma jkunux reżiljenti? Jiena naħseb illi qisu kif qed ngħidu hux hekk, qisu r-reżiljenza hija esperjenza unika ħafna għall-individwu. Isu qed naħseb ukoll f'din l-idea ehm, illi ir-reżiljenza Isu fil-ferta minn fejn ġibu għas-saxħa ħna bħala bnedmin. Ġifieri kieku kellna aħna dejjem inkunu komdi fil-ħajja tagħna, jien nassumu għall-argument li aħna mis-sekonda li twilidna sallum il-ġurnata kellna kollox, dak li jkun tagħna mm. kollox, ma kellna nagħmlu l-ebda sagrifiċċju ta' xejn. Ehm, Fil-verità dik kemm ħa tgħinu l-persuna biex jiżviluppa dik is-saħħa interna biex jimmaniġġja s-sitwazzjonijiet diffiċli fil-ħajja. U naħseb hawnhekk qisu qed jitla' qisu l-importanza tas-sagrifiċċju, l-importanza ta' qisu jekk ma ma nkunux komdi fil-ħajja sa ċertu punt, qisu huwa diffiċli ħafna biex aħna niżviluppaw dik is-sens ta' dik is-sens ta' reżiljenza. Ġifieri so, ir-reżiljenza ġejja minn mumenti diffiċli. Mit-tbatija. Mit-tbatija. Ġifieri qisu l-assenza meta ma jkunx hemm dawn il-mumenti ta' tbatija fil-ħajja tal-persuna, hemmhekk naħseb jiena ħa tkun iktar diffiċli biex il-persuna jiskopri dik il-parti tiegħu nnifsu li taf tkun li taf tkun reżiljenti u nemmen illi ħafna nies fil-verità il-pers. Imma allura qegħdin ngħidu li jekk inħajmu t-tfal jekk infisdu t-tfal ħa jikbru mhux reżiljenti? Hekk qed tgħid? Jien naħseb iktar iktar milli fsir, naħseb iktar anka anka qisu li noħolqu bilanċ fil-verità. Jiena Ovvjament bħala missier, aħ, li tfal, li tifla tiegħi nħobb infissita, jkun hemm vera, jkun hemm anke mumenti fejn ehm, nipprova nallim anke fuq ċertu affarijiet tal-ħajja, ċertu sagrifiċċji. Ehm, jekk għall-argument, per eżempju, qomt fil-ħodu, Importanti li tagħmel is-sodda li jkun hemm ċertu kompiti, pereżempju anke id-dar, rutina. Forsi ma jkollix aptit tagħmilha dak il-ħin, imma importanti li b'sens ġentili ovvjament, illi jiena lit-tifla infehimha li dawn huma affarijiet illi minn dak is-sagrifiċċju ħa toħroġ xi ħaġa li bit-tama li eventwalment ħa tgħinha tkun iktar reżiljenti meta tikber. Hawnhekk biex naqgħad ma li qalet Isabel anke inti, riċerka oħra ta' Frankel tal-sense of meaning. Jgħid individwi li jistgħu jsibu skof fit-batija tagħhom huma aktar probabbli jkunu reżiljenti. U naħseb jiena Isabel li tista' tispjega ħilna sew. Jien naħseb li dik kienet fit-batija u l-weġgħat tiegħi sibt skop. Ma naħsibx li kont nasal saw kieku ma kellix dak l-iskop, jiġifieri. U kien dak l-iskop li tani s-saħħa nibqa' miexja, barra s-sapport ovvjament li sibt ta' madwari li kien kbir immens u l-imħabba, imma dak l-iskop li ħa nagħmel minn xi ħaġa traġika Sa nipprova nagħmel xi ħaġa ta' ġid, tani s-skop u s-saħħa u r-reżiljenza u bqajt biex ma naqtax qalbi u ma niqafx. Ġifieri, ovvjament, ġewni ma nistax ngħid li ma ġewnix ġranet li kont sa naqbad naqta' qalbi, Però hemm somehow is-saħħa kif għedt inti you're stronger than you think u tibqa' miexja. Ma naħsibx lanqas, ma naħsibx li għax bniedem reżiljenti ma jkunx hemm mumenti fejn ħeraq ta' qalbu u jkun hemm mumenti fejn Tħossok imfarrak u tibda tħabbat rasek u taħseb fil-ħsibijiet ta' fejn tista' issib soluzzjonijiet, naħseb jien, anzi, dak li għamlek reżiljenti. Però f'dak il-moment ma għedin the luxury li kif edna l-ewwel. Ġifieri ma stajtx nieqaf. Ġifieri I had to keep moving. Ġifieri kelli nsib is-saħħa biex nibqa' miexja, ma kellix ma stajtx. Kun hemm min jgħaddi mill-istess esperjenza. Mm. Imma min jagħżel li jkun reżiljenti u għamel xi ħaġa daqshekk kbira dwarha u jkun hemm min. Eħe, you choose to be bitter or better, imbagħad fim ta' minn baqa baqa taħta speċi baqa jibki f'kantuniera stajta zilt namelek. Pjuttost stet kienet jaħfef ukoll għax Għaddejt minn ħafna uġigħ ikbar u mbagħad ċertu kummenti li jweġġgħu dawk kienu żejda jiġifieri, però I chose li nibqa' miexja u l-iskop dejjem kien hemm quddiem għajnejja u ridt nilħqu. Ħa nerġa' ndur fuqek għax qed jiena bdejt bl-idea tal-lussu li m'għandix il-lussu li ma nkunx reżiljenti. Imma ridt biex inti tispjega jekk hijiex għażla u qed nisimgħu għażla. Jekk jiena u Joseph għaddejna mill-istess problema, tajjeb jew sensiela ta' problemi, u Joseph baqa' għaddej u jiena ma bqajtx għaddej. Hmm. Hija għażla, hija l-mentalità tagħna. X'inhi differenza bejni u bejn Joseph għaddejna mill-istess sensiela ta' problemi u Joseph Baqad u jiena ħassejt li krollajt. Mhm. Jien naħseb situazzjonijiet bħal dal, għalhekk hija esperjenza individwali ħafna. Jista' jkun hemm ħafna fatturi differenti. Sa ovvjament kif qed tgħid Isabel, kif qed tgħid int Isabel, meta persuna jgħaddi minn sitwazzjoni diffiċli, ħajkun hemm tbatija enormi, ħajkun hemm tbatija enormi, ħajkun hemm qteħ ta' qalb, ħajkun hemm momenti fejn forsi anka tibda taħseb x'inhu l-punt fil-ħajja. Mhm. Jibdew ġejjin dawk il-ħsibijiet, dawk il-momenti koroħ. Issa naħseb jiena xi ħaġa li tista' isu tiddetermina f'liema direzzjoni ħa mmorru, ovvjament diġà tkellimna fuq is-sapport li hija importanti ħafna ħafna. Li persuna ma jistħix ifittex is-sapport. Tifhem? Però importanti wkoll li nifhmu persuna li jistħi jfittex is-sapport, għaliex qed jistħi jfittex is-sapport. Jiġifieri jekk jiena l-argument qed infittex eh, qed nistħi nfittex is-sapport, l-idea ta' terapija jew ta' sapport jew ta' għajnuna lija, kif iġġanni naħseb fuq innifsi? Jista' forsi jagħti l-każ li li ġġalli naħseb fuq innifsi bħala dil-persuna dgħajfa li m'iniex kapaċi? Jista' jkun forsi dawk huma ħsibijiet u feelings li meta kont qed niġi fit-trobbija tiegħi, dak li jkun forsi qisu daħħalli f'moħħi li inti m'intix kapaċi tagħmel hekk, li inti m'intix kapaċi tagħmel hekk. Jiġifieri importanti li nifhmu anke l-istorja tal-persuna biex naslu biex iktar nifhmu x'jiddetermina persuna f'liema direzzjoni jmur. Kif qed ngħidu, Il-ħajja, naħseb jiena ħafna nies jaqblu li l-ħajja, il-ħajja hija diffiċilissima. Naħseb diġà diffiċli mingħajr dawn it-traċedji u sitwazzjonijiet diffiċli. Aħseb wara meta ovvjament nitfgħu dawn l-affarijiet fit-taħlita biex ngħidu hekk. Jiġifieri li nirrealizzaw il-ħajja kemm taf tkun tkiefra, kemm taf tkun diffiċli, li sa ċertu punt Kulħadd qiegħed fl-istess ħajja, ovvjament kulħadd qed jgħixha b'mod differenti, kulħadd qed jesperjenza affarijiet differenti. Imma ħadd mhu imjun milli jesperjenza t-telf tal-maħbub jew il-maħbuba tiegħek, tat-tfal, ta', ta', it-trawmi, t-traċedji, l-inċidenti. Ħadd mhu imjun fil-verità. Ġieli naħseb jiena li jkollna anke dak l-apprezzament. eh, ta' din ir-realtà ta' din il-ħajja li qed ngħixu f'din id-dinja u li nippruvaw bl-aħjar mod li nistgħu nifmu lil nfusna, inkunu ġentili ma' nfusna, li nofru dak is-sens ta' għożża lil nfusna. Iktar milli forsi li nikkritika lili nnifsi, li nisħet is-siegħa l-mument li twelidt, jew li ġara dak li ġrali. Naħseb dik hija xi ħaġa oħra li ħa tiddetermina f'liema triq il-persuna jispiċċa jmur. U kif għedt inti, ħadd mhu imjun għat-traġedji sewwa, kieku kulħadd idaħħalha f'rasu, kieku ċerta li kulħadd ħa jkun iktar ġentili fi kliemu. Sewwa, jiġifieri Importanti li ħadd mhu imjun għat-traċedja, għal kull traċedja fil-ħajja, jiġifieri nkunu ġentili fi kliemna, jiġifieri għax ċertu kummenti jweġġgħu u tgħidhom għax ma tkunx laqtet lilek żgur. Però ma tkun laqtet lilek. mistoqsija, nixtieq nkun naf ċertu kummenti sa taw għenu wkoll biex kont iktar reżiljenti jew dejjem affettwak b'mod negattiv? Ħanajlek li l-ewwel kumment weġġagħni u naħseb għamilt xi tliet ijiem nibki. It-tieni kumment jibda jweġġgħek naqra inqas. Sakemm fl-aħħar il-kummenti jibdew itwu iktar kuraġġ. Imma ma inti Isabel, ma tkissirx mal-ewwel kumment. Eżatt, għax ħaddieħor. Għax ma tkissirx mal-ewwel kumment. Ma tielet kumment, nafu stejjer fejn dak li jkun, spiċċa ta' mħajtu. Jiġifieri dak ir-responsabilità li għandna li minħabba nuqqas ta' empatija, minħabba li kultant naħseb ja nitgerfxu li nara vidjow tad-daħk fuq Facebook jew inkella intervista ma' persuna vera, jew nisma' storja li hija storja biss jew inkella qed nara aħbarijiet li hija vera. Kultant qisna ma nempatizzawx ma' dak li qed jiġri hemm barra, u nħossuna komdi nkunu fis-sodde fil-living room niktbu dak il-messaġġ jew dak il-kumment ma bla ma nifhmu l-konsegwenzi u qed nitkellem hekk għax ma rridx ngħix f'dinja fejn ngħid dak li jkun jikteb il-kumment b'intenzjoni li jweġġa', ma rridx ngħix f'dik id-dinja u nipprova kemm jista' jkun ta' parsi ma teżistix. miegħi nnifsi għax naħseb jiena kieku qas naf kif inħares lejn id-dinja u lejn nista' madwari, imma hija nieħdu din l-idea li qed għandi jiena. Kemm importanti li ngħidu ismani, da dal-kumment, kif ħajjejn lis-soċjetà tiegħi, mhux ħajjejnu, tiktbux. Eżatt, eżatt. Kellu bżonn kulħadd jisma' minnek. Għax għax hija xi ħaġa li naħseb jiena. Tagħmel ħafna ħsara. Jindik nemmen żgur l-istess persuna, jiena qed nirraġuna, Kieku qiegħed quddiem il-persuna, qed tgħidlu wiċċ imbiċċ, lest li tgħidilu, taħseb li importanti tgħidilu, x'aktarx ċertu kummenti tagħha żgur li ma tagħmilhiex. Imma minn fuq wara keyboard tħossok komdu tagħmel. Fatta minn ħeba anka wara fake profile. Naħseb hekk taħseb dik biss li isma' dal l-istess kumment. Kif kont qajt ma dak li jkun wiċċ imbiċ, les li tajdulu taħseb la tagħmel xi differenza, jekk tagħmel iktbu rajt. Jekk le. Jew nemmen kultant- li ħafna minn dawk il-messaġġi kieku ma jim- ma Daqshekk, oh. jinkitbux. Jew kultant anke kieku dik il-ħaġa kelli ngħidha lili nni- lili nnifsi fil-verità. Immaġina lilek innifsek tħares lejn il-mera u tgħaddi l-istess kummenti lilek innifsek. Hemm- Hemmhekk hemmhekk jiena nasal ngħid forsi inti ħa- ħa ta- tgħallimni fuqha għax ix-xogħol tiegħek huwa bħal tiegħi tiltaqa' man-nies, ehm, li hemm min ikellem lilu nnifsu hekk, eh? Jiena nasal ngħid li hemm min meta jgħaddi minn ċertu affarijiet, meta ħajħares fil-mera, ħajkellem lilu nnifsu b'dak il-mod. Mhm. Allura hemmhekk ħajħossu iktar komdu jkellem il-ħaddieħor b'dak il-mod, ma nafx. Le, naqbel 100%. Fil-fatt qisu li naraw hux hekk, qisu li persuni li huma iktar ġentili magħhom infushom, persuni li għandhom iktar kompassjoni lejhom infushom, hemm iktar ċans, hemm iktar ċans illi jempatizzaw ma' dak li jkun. Hemm iktar ċans illi jagħtu ċans lil dak li jkun, illi jifhmu lil dak li jkun. Hemm ċans illi jkunu iktar, iktar jagħdru lil dak li jkun. Issa ovvjament jekk jiena, u di importanti wkoll xi Fil-verità, kif nitgħallmu nkunu ġentili magħna nfusna? Hija xi ħaġa li nitwieldu biha jew inkella hija xi ħaġa li nitgħallmu mit-trobbija tagħna? Issa, jekk jiena forsi fil-ħajja tiegħi ħlief tgħajjir u tmaqdir ma rajtx u ma smajtx. Qisu forsi dejjem ħassejn li dak li jkun itini bis-sieq. Jiena x'idea tiegħi nnifsi ħa niżviluppa? Jiena x'tip ta' relazzjoni ħa niżviluppa miegħi nnifsi? U fil-verità dawk in-nies li jkunu ħafna ħorox magħhom infushom, U din intaqgħu ħafna magħhux hekk fit-terapija, kliem aħrax ħafna, litteralment lejhom infushom. Dawn huma nies li sfortunatament, number one, ħajsbuha diffiċli biex iħossu sens ta' empatija lejhom infushom. U tista' anke tinfluwenza, għalkemm again mhux dejjem ukoll, biex iħossu jgħaddru lil ħaddieħor ukoll. Għax imbagħad issib nies ukoll li jkollhom relazzjoni diffiċli magħhom infushom. Però jista' jkollhom imbagħad kompassjoni lejn ħaddieħor. Għax tinduna x'oġieħ iġġib dik. Huwa jinsemma valur naħseb ukoll. Li kultant dak li jkun jagħti valur li nifsu inqas mhm. minn nista madwaru. Minn nista madwaru, eżatt. Allura ħekun ħafna iktar kritiku tiegħu nnifsu. Imma jenpatizza iktar ma' nista madwar. Dan sekku, ġifiri anka meta naħsbu, u naħseb dan punt interessanti ħafna, jis meta nitkellmu fuq dan l-affajt, jis dejjem biex vera nifmu għom sew, jis dejjem rridu morru l-ura trobbija, dawk il-relazzjoniet ta' attakkament. Issa jekk jen immaġinaw tifel jew tifla jgħet jiġi kritikat mill-ġenitur jew minn ikun qed jieħu ħsiebu, jew xi persuna oħra b'mod ripetittiv, aħna meta nkunu żgħar hemm tendenza Illi ħa nikkritikaw, illi ħa nibblejmjaw lilna nfusna, ħa nagħtu tort lilna nfusna li anke jekk ma jkollokx tort, imma xorta ħa tagħti ħa tibblejmja ħa tagħti tort lilek innifsek. Jiena naħdem ħafna ma' survivors ta' abbuż sesswali li seħħ minn eta' anke ġieli eta' żgħira ħafna ħafna. Sallum il-ġurnata l-lum il-ġurnata forsi għandhom 30, 40, 50, 60 sena ma' xorta waħda għadhom jibblejmjaw lilhom infushom ta' dak li jkun ġara għaliex. Għax ta' tfal li nkunu aħna Hija ħaġa awtomatika li t-tifel jew tifla jibblemjaw lilhom infushom. Li bażikament jaħsbu li huma l-ħażin jew il-ħażina, mhux il-ġenitur jew min ikun jieħu ħsiebhom. U din isseħħ għax jekk jiena ta' dik l-età fejn nkun verament vulnerabbli naħseb li dak li suppost qed jieħu ħsieb huwa persuna ħażina, hemmhekk ħa tkun vera diffiċli biex naċċettahha, biex nesperjenzahha dik il-ħaġa. Allura x'jiġri? Qisu ta' età żgħira ħafna jibdew niżviluppaw dan is-sens li jien għandi xi ħaġa ħażina fija nnifsi, però l-persuna l-oħra hija t-tajba. Għax eħfef. Għax eħfef, eżatt. Għax hi aktar protettiva. Immaġina li jiena kieku kelli naħseb jiena t-tajjeb u l-ġenitur tiegħi ħażin jew min ikun qed jieħu ħsiebi. Min ħa jieħu ħsiebi mbagħad jiena? Tifhem? Allura l-moħħ qisu biex jipproteġina jiżviluppa dawn dan it-twemmin li fil-veta ma tantx ikun ikun qed jgħin forsi t-tfajjel ta' dak iż-żmien imma mhux meta niġu adulti. Allura mbagħad li jiġri huwa qisu meta tiġri xi ħaġa iktar ħa tkun familjari għalija li nibblejma lili nnifsi, li nagħti tort lili nnifsi u nkun aħrax miegħi nnifsi milli ħa nkun aħrax ma' ħaddieħor. Qisu l-ħaddieħor nitfgħu fuq pedestall u nammirah u jkolli feelings pożittivi lejh, imma għalija tkun bil-kontra. Ġidawk il-konsegwenzi li meta tikber ħadġor miegħek meta kienu. Dak huwa allegat u xejn. Huwa importanti li tgħaddi mill-proċess li mbattajt li għaj m'għandix ma kellix tort. Import ħafna ħafna. Fil-fatt hemmhekk fejn isseħħ dak li semmejn u xejn dak l-iżvilupp post-trawmatiku fejn inti tasal biex tifhem dan huwa l-qofol fil-verità tas-sapport psikoloġiku. Tasal f'punt fejn inti mhux ġast temmen biss imma tħoss li fil-verità inti m'intix dil-persuna ħażina. Int m'hemm xejn ħażin fik fil-verità. M'hemm xejn imnawwar. Inti just kont f'sitwazzjoni fejn ħadd mhu suppost kellu jsib ruħu fiha. Allura moħħok li għamel just adatta għal dak li kien hemm madwaru. U hemmhekk fejn kultant irridu nqisu aħna nsiru l-ġenituri tagħna stess, le? Eżatt. Li anke jekk għandek 40, 50 sena, tgħid Kieku omm li tieħu ħsiebi, missier li jieħu ħsiebi, kif ikellimni bħalissa? Għax mhux kulħadd kellu x-xorti li jkollu ommu u missieru jkellmuh b'tali mod ta' kumpassjoni kif qed jgħid Dottor Zammit, vera, allura kultant dak li jkun parti milli jikber bħala persuna li jgħid isma', kieku ommi xi xtieqa tgħidli, missieri xi xtiequ jgħidli. U meta mbagħad tibda tkellmlek innifsek b'dal-mod, hemmhekk tibda tfieq bil-mod ħafna, vera, għax jisu inħob ngħid il-factory setting, id-default position, ħatkun dejjem ta' autokritika. U kritika mhux autokritika ta' irranġem u waħdem fuq hemm, eh, autokritika li kultant il-mod kif ċertu nies ikellmu nfushom. Kieku xi ħadd kellu jkellemek lil xi ħadd ieħor fil-pubbliku jarrestaw, ha? Eh? Eżatt, eżatt. Kultant in-nies ikellmu kif il-moħħ kif il-moħħ tagħhom ġie magħġun minħabba l-ambjent tagħhom, minħabba kif trabbew, kif ikellmu infushom hekk ngħid ngħid wow kemm inti persuna kiefer miegħek innifsek vera. Però naħseb jiena fl-istess ħin Matthew jisu tajb ta' min japprezza wkoll għal jiżviluppat dik il-kritika. Mhm. Li l-kritika fil-verità żviluppat bħala Mod kif il-moħħ prova jadatta għall-ambjent ta' madwaru bħala protezzjoni. Mekkaniżmu li kellek bżonn dak iż-żmien. Mekkaniżmu li kellek bżonn dak iż-żmien. Eżatt, jiġifieri dik hija, naħseb jiena, parti essenzjali tal-irkupru minn dawn id-diffikultajiet. Li dik ir-relazzjoni ħarxa miegħi nnifsi, iktar milli nipprova nrażżanha, u ma ntihiex vuċi, anzi bil-kontra importanti li nifhmu minn fejn tkun ġejja. Għax imbagħad once li nifhmu minn fejn tkun ġejja, hemmhekk imbagħad fejn forsi bil-mod il-mod nistgħu nibdew niżviluppaw xi ħaġa differenti fina nfusna. Li forsi hija kapaċi li iktar tifhem li tagħder u li tħoss lejna nfusna. u lejn ħaddieħor fl-aħħar mill-aħħar. Issa hekk għandi riċerka oħra li xaqt naqsam magħkom u niddiskutu ftit. Darja Masten li huwa psikologu. U jgħid il-psikologi identifikaw karatteristiċi ewlenin marbuta mar-reżiljenza bħall-ottimiżmu, autoregolazzjoni u kunċett pożittiv tan-nifsu tiegħek innifsek. Jiġri aħna jisna sissa tkellimna fuq il-kunċett pożittiv tiegħek innifsek, mhux hekk qegħdin ngħidu? L-awtoregolazzjoni x'inhi u kif wieħed jista' jaħdem fuqha? Mela, mela eh, l-awtoregolazzjoni jew ir-regolazzjoni tal-emozzjonijiet tagħna hija ehm, hija ħila ehm, fej bażikament aħna ehm, nifmu dawk li nkun qed inħossu. U nkunu nafu kif nistgħu ngħixu u nesprimu dawk l-emozzjonijiet li nkunu qed inħossu u dak li nkunu qed inħossu fina nfusna b'mod li mhux se jagħmel deni la lilna nfusna kif ukoll lil ħaddieħor, però fl-istess ħin li jgħinna nilħqu l-mira tal-ħajja tagħna. Kif jien għalija xena ta' autoregolazzjoni hija Isabel barra l-Parlament ħadd kemm il-Prim Ministru. Mhm. Tajjeb, minn għalija meta naħseb f'immaġni ta' autoregolazzjoni, ma jiex noqgħod nidħol f'x'naħseb jiena li kont tħoss inti għax imma nipprova nimmaġina x'kont tħoss inti meta taffaċċja dak il-mument U kif xorta ġibt ruħek? Emozzjonijiet. Ħafna emozzjonijiet f'daqqa. Mhux hekk. I mean, il-biża tkun hemm ovvjament. Imma tiġik saħħa ġifieri u tiġik grinta ma tax minn fejn tiġi. L-ewwel ħaġa kont konvinta mill L-idea tiegħi, jiġifieri u rrid nittrażmessa dik il-konvinzjoni tiegħi. Wara li tgħaddi tgħid possibbli speċi mhm. wasalt nagħmel wasaltek nagħmelek. Imma tiskanta ta' jiġifieri is-sapport u u naħseb ir-reżiljenza li kelli ovvjament u l-konvinzjoni tal ta' dik tiegħi li xtaqt li xtaqt jiena tal-iskop tiegħi, ġifieri għamilta u għaddiet, ġifieri mbagħad wara kif qed lek qed ma toffi kif kif wasalt nagħmel hekk jiena. U naħseb l-imħabba kbira li għandi għal ibni u li xtaqt nagħmel il-ġid ukoll. Imma hija xi ħaġa li kulħadd jiġifieri jien niltaqa' ma' nies li jgħidlek dak il-ħin ma nafx ħassni u erfajt idejja, dak il-ħin ma mhm. nafx ħassni u għamilt hekk. Meta nitkellem fuq autoregolazzjoni, kif nista' jiena jekk jiena eh, ninduna li eħem eh, momenti fejn l-emozjoni tirkibni. Issa jekk hux depressjoni, mhm. jekk hux rabja, jekk hux dwejja, anka kultant ferħ. Mhm. Hawn min il-ferħ jiġi estetiku kważi jitlef il-kontroll tiegħu mela. nnifsu. X'jista' jagħmel wieħed biex jirregola dawk l-emozzjonijiet? Naħseb l-ewwel ħaġa li li nifmu l-ewwel neċ tip ta' emozzjonijiet qed nesperjenzaw. Għax naħseb jiena jkun hemm persuni li forsi jbatu biex anka jidentifikaw. Ifhem mhux faċli xi kollok ħafna f'daqqa. Dik hija, eżatt, eżatt. Għas tkun tafx qed tħoss dak jiġifieri. U laqas ikollok ċans taħseb dak il-ħin, ġifiri, have to do it, għandek. Daqsek huwa. Ġifiri. Eżatt, ġifiri. ħafna emozzjoni da. Ikun hemm ħafna affarijiet għaddejjin, ħafna emozzjoni diffiċ, diffiċ li tista' tkun rabja, tista' tkun mibeda, jista' jkun ħafna ħafna tipi differenti ta' emozzjonijiet. Però jisu li li sabu huwa illi meta persuna qisu jiżviluppa dik il-kapaċità, li sa ċertu punt qisu jieħu naqra ta' pass lura żgħir. Dik li aħna ngħidulha l-mindfulness. Li aħna qisu nieħdu naqra ta' pass lura żgħir. U nippruvaw naraw naqra x'inhu għaddej fina nfusna. Li noħolqu naqra ta' spazju, naqra ta' gap bejn dak li jkun għaddej fija nnifsi u dak u l-azzjoni tiegħi. Issa li jista' jiġri huwa li jekk jiena forsi ma nkunx naf x'inhu għaddej fija nnifsi, ejja ngħidu għall-argument qed inħoss ċertu emozzjonijiet diffiċli, U jien forsi ħadd qatt m'għallimni fil-verità kif għandi nieħu dak il-pass lura jew forsi qatt ma kelli l-opportunità li ngħallem lili nnifsi kif għandi nieħu dak il-pass lura. Hemmhekk hemm iktar ċans li jiena ħa nkun reattiv, li jien ħa nirreaġixxi. Issa bl-istess argument allura, kemm hu importanti li ma nibżgħux nesploraw l-emozzjonijiet. Imma li nħallu min hu dipendenti fuqna jesplora l-emozzjonijiet għax naħseb illum wasalna anke f'punt ukoll li jekk pereżempju tfal jekk aħna għandna obbligu li nieħdu ħsieb it-tfal. Imma jekk narawhom qed jesperjenzaw xi emozzjoni negattiva, pereżempju, mm. ma ħalluhomx, naraw kif ħanam biex inbidlu għadik. Ma kemm importanti li nħalluha, nħalluhom jesploraw dik il-biċċa xogħol biex meta jikber jikbru ħajużawha bħala. Jien naħseb hija importantissima, huwa l-qofol fil-verità ta' dak li qed nitkellmu fuqu, tal-awtoregolizzazzjoni, li nirregolaw lilna nfusna. Meta nitwieldu aħna, ħadd ma jkun jaf kif jirregola lilu nnifsu. Ħadd ma jkun jaf ta' tarbija li nkunu, ġifieri fil-verità aħna min qed jgħallimna kif nirregolaw lilna nfusna? U ħafna drabi jkunu jew il-ġenituri tagħna Min għandu x-xorti li għandu ġenituri jew inkella l-persuni li jkunu qegħdin jieħdu ħsiebek b'mod b'mod regolari. Issa ovvjament kultant naħseb jiena waqt ovvjament li tajjeb illi nifhmu li dawn il-ħiliet ma jaqgħux mis-sema, imma hija xi ħaġa li l-adulti għandhom responsabbiltà lejn it-tfal biex jgħallmuhom dawn il-ħiliet differenti. Ovvjament hemm problema mbagħad oħra jekk l-adult innifsu forsi ma jkollux dawn il-ħiliet huwa nnifsu, allura ħa jsib iktar diffiċli biex jgħallimhom biex jgħallimhom lit-tfal. Però hija importanti ħafna illi lit-tfal intuhom lok illi ma ma nġagħluhomx iħossuhom b'xi mod jew ieħor illi hemm xi ebda hemm xi emozzjoni li hija ħażina. Għax fil-verità kull emozzjoni hija importanti. Kull emozzjoni għandha skop, kull emozzjoni qed tipprova tikkomunikalna xi ħaġa. Importanti ma teskalax. L-importanti eżatt li aħna nħalluha kemm jista' jkun proporzjonata għal dik is-sitwazzjoni partikolari. L-imġiba relatata mal-emozzjoni. L-imġiba relatata mal-emozzjoni. Jiena nista' nkun fit trafik f'Awwissu ġo Malta ma mhux qed jaħdem l-air condition u vera rrabjat. Mhm. Tajjeb, u hija normali li nħossni hekk. Żgur, żgur. Li noħroġ minn ġol karozza u nerfa' idea fuq ħadd ieħor. Tinżela xi ħadd. Hija le. Ġifieri, u r-regolazzjoni tittiġi waqt li ġol karozza u ngħid isma' tinħossni qed nirrabja, inkun aware tal-emozzjonijiet tiegħi u ngħid isma' Is-sħana, Ħu nifs, jekk ħa toħroġ minn ġol-karozza, din mhux ħa tispiċċa storja tajba, mela ibqa' ġol-karozza, ħu paċenzja u rranġa l-air-condition jew prova kemm jista' jkun ma iżomm flixkun il-ilma miegħek biex kemm jista' jkun tikkontrolla s-sħana tiegħek. Però hija l-imġieba, mhux hekk, li hija l-problema. Dik hija. Mhijiex l-emozzjoni, għax emozzjoni hija xi ħaġa nħossu kemm l-ekk. Daqshekk, kulħadd iħossha. Jien ukoll xorta nemmen li kultant hemm nies u kultant ninnota li hemm nies ikunu jisom jintrabtu iktar ma' ċertu emozzjoni. Ġifieri jien nemmen li l-emozzjoni hija xi temporanja ġol persuna, ġifieri jiena jekk Joseph qalli xi ħaġa u weġġani, dik il-weġa hija xi temporanja. Issa jien nista' mur id-dar ngħid, strajdu x'qalli? U qalli qudiem Ron, qudiem Isabel u kisirni. U jiena qed nagħżel li ntawwal dik il-weġgħa. Għax il-weġgħa ddum ftit sekondi, hija reazzjoni kimika ta' ftit sekondi. Imma mbagħad jien skont jiena x'ħa nitma' lejn nifsi. Jekk jiena ħa nipprova ngħid, imma isma' li l-Joseph ilek tafu taf kemm hu tifel sew, dik qalilek jew biex jiċċajta u ċċajta naqa' goff, jew ħarġitlu hekk jew forsi għax qrastu inti. Mela ħalliha u għada nkomplu. Jew inkella jista' jkun inqgħod inxewwex li nifsi li niġi għada jew meta ħerġa niltaqa' miegħu u nidħol għalin. U forsi ħanar kif ħanweġġaw jiena u ċ-ċans huwa ħanoħloq reazzjoni lura li hija ta' weġa'. Allura għalija l-awtoregolazzjoni hija wkoll kif jiena nkellem lili nnifsi. Mela din l-emozzjoni esperjenzajtha għax l-emozzjonijiet jiena nemmen li huma sinjali għal moħħna u għal ġisimna ta' x'għandna nagħmlu, mela jekk jiena bħalissa qed ninnota li għaddej minn żmien ta' dwejjaq, ġismi u moħħi qegħdin jgħiduli Matt għandek bżonn tibdel xi ħaġa. Hemm xi ħaġa f'ħajtek mhux qiegħda sew? Ibdilha, aħdem fuqha. Mela nista' neħel mal-emozzjoni, jew inkella nista' ngħid, 'Din l-emozzjoni x'qed tipprova tgħidli? Għandi bżonn nibdel xi ħaġa. Mela ejja nibdel xi ħaġa. Ir-rabja hija marbuta ħafna ma' inġustizzja. Qed inħoss rabja jiena, minn fejn hi ġejja din ir-rabja? Qed inħoss li xi mkien hemm inġustizzja f'ħajti. X'nista' nagħmel biex naħdem fuq din l-inġustizzja? Kultant niġġieled mal-persuna li qiegħda tittrattani ħażin, kultant inwarrab minn ma' dik il-persuna li tittrattani ħażin, u kull emozzjoni, jiġifieri interessanti ħafna, bdejt naqra fuq, ovvjament ħabba das-suġġett ukoll, eżempju meta aħna nkunu mdejqin, kif ikun ġisimna u l-fatt li aħna joħroġ id-dmugħ minn għajnejna, nagħmluha sinjal għalina imma wkoll sinjal għan-nies ta' madwarna biex jieħdu ħsiebna. Meta meta jiena qed nibki, qed nitlob b'mod awtomatiku ġismi s-sapport tan-nies ta' madwari. Mela allura nista' neħelem jew inkella nista' ngħid, issa għandi s-sapport, da s-sapport kif ħa nużah? Ħa nibqa' nibki biex nattratta din l-attenzjoni jew ħa nuża n-nies li qed joffruli l-għajnuna tagħhom biex jiena nkun persuna aħjar jew jiena ngħin lili nnifsi? U kultant inwaħħal ftit ukoll fina n-nies li naħdmu fis-saħħa mentali. li nedukaw ħafna fuq li tkun aware tal-emozzjoni tiegħek, però x'tagħmel biha dik l-emozzjoni jew x'sinjal qiegħda ttik, qisha dik ma tantx nitkellmu fuqha. Qisu l-emotion awareness nitkellmu fuqha. Illum illum Ħafna min-nies, jekk issaqsihom kif inti, għandhom il-fokabolarju biex jgħidulek qed inħossni ddiżappuntat, qed inħossni mdejjaq, li ħaġa sabiħa ħafna. Imma mbagħad issa x'ħamel bih dak? Għal emotional intelligence, li huwa l-pass li jmiss issa, li għandu x'jaqsam ma' regolarizzazzjoni anke tal-emozzjoni tiegħi, x'ħa nagħmel biha issa din l-emozzjoni? Kultant ara anke fuq Facebook u hekk dal-ħafna motivational messages u x'naf jiena, it's okay to be sad, it's okay to it's not okay to be sad, fl-opinjoni tiegħi. Ma hawnhekk forsi ma taqbix miegħi inti. Orrajt li inti qed imdejjaq illum, però jekk inti qed tindu li għadek dejjem imdejjaq, mhuwiex ok, ħabib. Mhm. Itlob lajnuna. Ara ħares filmer, ara x'għaddek bżonn tibdel. Mhm. Mhuwiex ok li tkun imdejjaq, assolutament le. Induna li int imdejjaq u agħmel xi ħaġa fuqha. Jiena naħseb jekk niefqu. Skont kemm fis-sens ma jimpurtax illum qomt imdejqa taf kif. Mhux ovvja li le. Ġifieri. Mhux hekk. Ma regolarment imbagħad ovvjament qed tagħmel xi ħaġa. Aħna meta niefqu sa it's ok to be sad is għandna ġast parti waħda mill-equation biex ngħidu hekk. Imma fl-istess ħin it's ok to be sad u fl-istess ħin X'nista' nagħmel bħalissa? Però wkoll nista' ngħid jiena esperjenza tbiddlek. Pereżempju jien jekk fejn qabel jien naf tlift ċurkett. Fejn hu dak it-tmadoff taf kif inkwiet? Issa nista' nitlef I mean fil-sens tgħid tlift l-iktar ħaġa għażiża noqgħod nikkoppa fuq ċurkett, jiġifieri l-bniedem ukoll jinbidel skont l-esperjenzi. Jiġifieri jien meta nara xi ħadd Jien naf jeqred fuq xi xoċata ngħid jaħasra fuq xiex qed jagħmel plejtu, jiġifieri wkoll il-ħajja tbiddlek. Fis-sens tara x'inhuma l-prijoritajiet u x'inhuma l-iktar importanti u tapprezza x'inhi l-verità, x'inhi l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja mhux. Dik jiena anke li t-tim tiegħi insemmih ħafna u nqabbilha ma' jew diver li qed jinżel jogħdos jew inkella anke l-eżamijiet. Kultant l-eżempju tal-eżamijiet ħajfmu iktar nies għax iktar għaddejna mill-eżamijiet. Mela jekk jiena mort l-università u għamilt masters allura għandi ċertu uh, esperjenza ta' anzjetà ta' eżami f'dak il-livell, jekk ħa jiġi xi ħadd jgħid li għandi low level u qed ninkwieta, jien ħa nħares lejh u ħa ngħidlu, u hija dud, low level hu, taf kif. Però meta jiena għamilt low levels, Għalija dik kienet l-iktar biċċa diffiċli. L-istess bħal meta qed nodos. Tajjeb, issa jiena meta qed nodos l-ewwel ftit metri, l-ewwel darba li għamilta hija xarra tal-biża tal-waħx. Kien hemm xatt li niżel iktar fil-font minni qabel u qed jiggwidani kif għandi nġib ruħi hemm. Jekk ħa iniżilni fil-font xi ħadd li nieżel l-ewwel darba l-istess font miegħi, Hemmhekk anzjetà kbira ħa nerqu l xulxin. Pero jekk jiena ħa ninżel ma' xi ħadd li ġieli niżel iktar minni, hemmhekk hu lest itini s-sostenn għax hu l-emozzjonijiet tiegħu huma regolarizzati għax kien hemmhekk, kien f'sitwazzjonijiet iktar diffiċli, allura lili jista' l-emozzjonijiet tiegħi jgħinni nirregolhom. U jekk importa, Hija din l-idea li hekk kemm issemmejt inti, dik li ngħidlu aħna co-regulation, li aħna fil-verità, aħna kollha, aħna bnedmin, għandna bżonn lil xulxin fil-verità. Inħossuna safe. Eżatt. Jiġifieri l-enfasi m'għandhiex ġast tkun fuqna nnifisna bħala individwi, però għandha tkun ukoll anke fejn tidħol l-awtoregolazzjoni, imma għandha għandna wkoll nitfgħu enfasi fuq l-importanza ta' ħaddieħor, l-irwol li ħaddieħor għandu fl-awtoregolazzjoni tagħna wkoll. Li aħna qisu nirregolaw, nirregolaw il xulxin. Jiena biex norbot ma' xi ħaġa li kont qed tgħid int, ftakart f'xi ħaġa partikolari. Jien niftakarni pereżempju meta kont jertu wara qed immur lura sew fiż-żmien. Niftakar ġurnata partikolari, kont insejt ix-xogħol il-homework li kellna nagħmel insejtu d-dar u dik għalija kienet l-agħar ħaġa li setgħet tiġrili f'ħajti. Kont qed nitlob li jista' jiġri minn kollox biex ma jasalx il-ħin li t-tieġaħ titlobni il-pitazz u ngħidilha nsejtu d-dar. Kienet l-agħar ħaġa setgħet tiġrili. Kif għaddew ftit ftit żmien bdejt kont nidħaq bis-sitwazzjoni u ngħid imma bis-serjetà, imma jien tant ġifieri llum qed nitkellmu aktar minn 30 sena wara bqajt niftakarha dik l-esperjenza. Imma tul il-ħajja mbagħad ġraw l-affarijiet oħra li dak il-ħin, dak il-mument, Għalija dik kienet l-ar ħaġa jista' jiġrili. Ikkumparat ma' affarijiet oħra, ma kienet xej. Anka ma' affarijiet li għaddejt minnhom jien aktar tard ma kienet xej. Imma dak il-moment kien hekk. Issa llum jista' jkun li mhux ħataqblu miegħi, x'aktarx mhux ħataqblu miegħi. Illum qed nibża' wkoll li hemm li daw l-emozzjonijiet qegħdin qiegħed fejn qiegħed. Issa jien ovvjament dak iż-żmien kien hemm ħassejt ċertu emozzjonijiet żgur u nimmaġina li ħdimt fuqhom b'xi mod jew il-fatt li esperjenzajthom diġà lili għamlitli xi differenza f'ħajti. Però llum qed ikollna dawn l-istess sitwazzjonijiet. Jien naf, mhux ovvja qed tagħmel low levels li għalik inti qed tarhom li xi ħaġa importanti, mhux ovvja jkollok l-istress, ħa tkun stressjat, ħa jkollok ċertu emozzjonijiet li qabel ma ħassejthomx. Imma tant qed nibżgħu minn dawk l-emozzjonijiet li mill-ewwel awtomatikament once li ħassejnihom ridna nfittxu l-għajnuna. Mhm. U naħseb li mhix daqshekk jien opinjoni tiegħi xi aktarx mhux taqblu miegħi. Naħseb li mhix daqshekk mhux li tfittex l-għajnuna hija importanti jekk hemm bżonn. Però li mal-inqas emozzjoni ma ħaniex imdorrijin biha ħassejna rridu nfittxu l-għajnuna. U naħseb li mhix daqshekk dejjem hi xi ħaġa ħelti naħseb jien. Jien naħseb li Ron ħajaqbel miegħek f'mija fil-mija xili di huwa li mieli. Meta ġieli niddiskutu każijiet u ngħidlek isma' din il-koppja għadhom kif tilfu l-baby jew kien hemm korriment u għandhom bżonn it-terapija issa u inti tgħallimni isma' l-ewwel trid tagħti ċans li dak li jkun isib mod kif jiddilja magħha hu s-sitwazzjoni, intuh is-sapport però mhux sapport fejn ħa nidħlu aħna bit-terapija, ma nafx spjegajtix sew. Eżatt, eżatt. Nikwatak imma. Mhm, eżatt. Ġifieri naħseb jiena qisu għandu jkun hemm dak iż-żmien u xek. Jekk qisu għal għal kullix kien ħaġa biex ngħidu hekk, qisu nagħtu dik l-idea illi kif eżatt tħoss dik in-naqra emozzjoni jew dik titfittex li naħseb importanti wkoll huwa li anke naraw dak il-messaġġ minn fejġi wkoll. Jiġifieri jekk jiena l-argument, jekk jien adoloxxenti, forsi għandi l-ġenituri tiegħi anzjużi. U jiena forsi kif eżatt jarawni lili, qed inħossni anzjuż jew forsi qed ngħid kemm qed inħossni mdejjaq, issa dik hi xi ħaġa tippanikjahom lilhom. Hemmhekk naħseb tajjeb ukoll li nifhmu aħna fil-verità. Iż-żagħżugħ, it-tfal, li għandna ħafna bżonn il-ġenituri jew xi ħadd li jieħu ħsiebna, li jgħallimna fuq dawn l-affarijiet. Jiena dal-messaġġi Minn fejn dawn, minn fejn qed jiġu fil-verità? Jien għaliex qed inħoss, għaliex kif eżatt inħoss xi ħaġa, qisu mill-ewwel tippanikjani dik il-ħaġa? Għaliex qed insibha daqshekk diffiċli jiena biex naċċetta ċertu realtajiet tal-ħajja li hija normali fil-verità li jekk jien għandi eżami, ħa nħoss ċertu livell ta' stress? Jien niftakar meta kont nagħmel l-eżamijiet, kont inħossni anzjuż u dik u l-oħra, u niftakar anke l-ommi tinkwieta, u kienet tgħidli anke waslet f'punt darba, kienet qaltli qatt li tibqax tagħmel eżamijiet għax qed iddejjaqni li qed qed kull meta għandek eżami qed tgħid li qed tħossok anzjuż, imma fil-verità hija xi ħaġa hija xi ħaġa li mingħajr ma trid ħa toħloq ċertu sens ta' apprensjoni. Mm-hmm. Is ovvjament. Tittaddi minna, eżatt. Però ovvjament imbagħad tajjeb ta' min iżomm f'moħħu wkoll illi jekk dawk id-diffikultajiet ikunu qed iħallu impatt sinjifikanti ħafna fuq il-functioning tal-persuna, fuq il-ħajja tagħhom, jew forsi anke jibdew deħlin, deħlin diffikultajiet oħra wkoll, forsi hemmhekk fejn il-persuna mbagħad jiddeċiedi li hemm bżonn forsi kieku jkellem il xi ħadd. Mm. Imma jekk fil-fatt, kif qal is-Sinjur, mill-ewwel nitolbu l-għajnuna mill-ewwel, dik tkun qed tnaqqas ir-reżiljenza fil-bniedem allura? Jekk għal kull ħaġa ta' xejn nitolbu l-għajnuna. Mela għaliex għaliex naħseb anke minnuqqas minnaħa tiegħek stess. Hekk inti qed fittex l-għajnuna mal-inqas emozzjoni l-ħassejt. Hekk meta ħaddim xi esperjenza kbira, Isabel, Dak naħseb jiena. x'ħat tagħmel Naqas- imbagħad? X'inhu l-pass oltrek? Inti ma l-inqas problema fi tixla issa hekk għaddejt minn din l-esperjenza Problema. daqshekk kbir Mux qed tagħti ċans. Eh, mhux qed- Aħna qed naħsbu fit-tfal meta Eh. ngħidu hekk Eh. speċjalment. Mhux qed Eh. nagħtu ċans li t-tfal isibu il- ir-riżorsi fihom infushom Fihom naħseb infushom, jiena. eżatt. Jiġifieri jekk jiena it-tifla tibża mill-klieb, mhux qed intiha ċans tifhem f'dak il-emozzjoni u nkun magħha u xorta nispjegalha tħossok imbeżża' imma m'għandekx għalfejn u ħa nkun ħdejk jiena. Mhux qed ngħallimha tirregolarja nifisha jekk jien dejjem ħa ngħidilha ma ġara xejn ejja mmorru 'l hemm. Jekk jiena dejjem qed insalva, naħseb hekk li qed tgħid le, jekk dejjem jien qed insalva lit-tfal tiegħi milli jgħaddu minn ċertu emozzjonijiet, jien naf break-up ta' tifel li għandu 10, li għandu girlfriend jew boyfriend l-iskola u m'għadhomx jitkellmu u ġie d-dar u jekk jiena ħa nibda ngħidu issa ssib ieħor hemm ħafna ħut fil-baħar qed dak il-ħin qed nagħmilha biex hu ma jħoss dik l-emozzjoni ismiha li qed nifrankahhielu. Però mhux qed ngħinu jifhem dik l-emozzjoni jħossha u mbagħad ngħallmu x'għandu jagħmel biha. Rasek u. You're not acknowledging u. Mhux hekk? U għalhekk naħseb jiena bħala ġenitur jew kull min ikun qed joħsib it-tfal u l-adoloxxenti hija importanti ħafna li dawn l-affarijiet jesponuhom għalihom. Għax dan ovvjament it-tfal forsi għad hemm ċertu affarijiet illi għad hemm bżonn jitgħallmu. Imma importanti illi anke l-ġenituri stess ikunu equipped biżżejjed u hawnhekk fejn tidħol l-edukazzjoni wkoll. Li qis tippreparhom u għal-ħajja ta' barra. Tippreparhom daqshekk. Li hija jibsaw. Eżatt. Eżatt. Sa jiena nemmen jerġa' f'kunċett li jidulu anti-fragility li nħobb nikteb ħafna fuq. Li anti-fragility hija passi oltre mir-reżiljenza fejn inti dak li tgħaddi minnu qed tieħdu bħala ostaklu li trid tikber minnu. Tajjeb, mela r-reżiljenza hija li jien nibqa' dej anka and I bounce back ir-reżiljenza hija mm. li jekk jiena kontaw għaddejt minn xi ħaġa u rġajt ġejt fej kont meta qabel ma ġi dak li ġara. L-antifragility hija li meta jiena għaddej minn żmien infatti semmitu ħafna Isabel u titkellem. Meta jiena għaddejja minn xi ħaġa, għaddej minn xi ħaġa, kabbarni. Jiena dak li għaddejt minnu għax sibtlu skop imma mhux, jien ma nemminx li li ma joqtolx isemmen. Mhux bilfors. Tajjeb? Jiġifieri jien ma ma ma nemminx li dak li tgħaddi minnu dejjem ħa jkabbrek. Huwa jew ikabbrek, huwa inti kif tħares lejh. Mela jekk inti għaddejt minn xi ħaġa u qed ittih meaning, qed ittih skop, jiena għaddejt minn di għax għandi bżonn nitgħallem dil-lezzjoni minnha. Hemmhekk dejjem il-problema ħa tiltaqa' magħhom li taċċetta jew le problemi fil-ħajja ħajkun hemm dejjem. Jien anka di l-idea li jisu kultant taw l aspettativa tal-ħajja li għandha tkun tajba l-ħajja u kultant jiġru affarijiet ħżiena. Infatti kemm min jgħid għalissa sejjer tajjeb ma nisħitnix għax mala jinqala xi ħaġa. Le le ħajnqala xi ħaġa żgur. Għax il-ħajja hija możajk ta' affarijiet, żminijiet naqa' faċli, żminijiet diffiċli. Issa inti kif ħa tħares lejhom u x'sens ħa ttihom? Jekk m'intix ħa ttihom sens, anzi, anzi, ħa tibda tisma' r-retorika mliek lil nifsek, kemm jien żvinturat, ara x'jiġrili, lili biss jiġri, lil ħuti ma jiġrilhomx hekk, lil ta' ħdejja ma jiġrilux hekk, hemmhekk inti dejjem ħa titfa' lilek innifsek bħala vittma. U kull ħaġa ħażina diffiċli tiġri f'ħajtek, ħa tibda issaħħaħ l-idea li inti xi vittma tal-ħajja, meta fil-verità mhux kulħadd jgħaddem l-istess affarijiet. Tajjeb, u laqqas laqqas hemm eh, kwota ta' kemm ngħaddi minn affarijiet issa batejt biżejjed u allura komplement ta' ħajti ħaqni ma nerġax imbati għax ma tħadimx hekk il-ħajja. Il-ħajja hija żminijiet tajbin, eh, faċli, żminijietna iktar diffiċli huma jista' jkunu lezzjonijiet jew inkella momenti li ikissruk. Ħa nikkummenta xi ħaġa fuq li qed inti, però ma nafx x'inhi l-lezzjoni li qed nitgħallem minnha jiena, x'semmejt li titgħallem il-lezzjoni. Jien għadni ma nafx il-lezzjoni li nitgħallem mit-traċedja tiegħi, ġifieri ma nħoss li hemm xi lezzjoni li nitgħallem. U laqas qed ngħid lezzjoni, ġifieri li il-ħajja da tpattilek ta' xi ħaġa. Le, le, le, le, nitgħallem minna, għadni ma nafx irt nitgħallem minna ġifieri. Jien naħseb ukoll li hija proċess kbir. Ġifieri ma naħsibx li xi ħaġa li ġrat li xi ħaġa llum u għadha ħanqum tnejt di jiena għenitni nikber b'dal-mod. Tajjeb, naħseb jiena hija proċess li huwa twil mhux ħażin li fil-ħajja iva, tagħna. Iva, Kull ħaġa ngħaddu minna jekk mhux ħantoskop, inti stess bdejt tgħid li l-iskop tiegħek kien li tgħin iva, il-ħadd ieħor. Tallimt żgur kemm hawn ħabba madwar. Dik jiġifieri tallimt ta' ma kontx nemmen li hawn daqshekk, jiġifieri. Mhm. U jekk jimporta, naħseb tajjeb ukoll li kif qisu konna qed nitkellmu naqra qabel Isabel, l-importanza li f'dawn l-affarijiet m'hemmx deadlines. No, no, no. M'hemmx deadlines. M'hemmx qisu ħin fejn jien ħa ngħid ok, mela wasal da żmien mela suppost. U strateġiji, ġifieri jiena. Ġifieri importanti u xejn. My way of coping hija differenti minn taħt ieħor, jien kif għedlek nevita għadni. Għadni nevita, ġifieri nara ritratti u hekk, però Niprofa nżomm ruħi okkupata biex nibqa' miexja u nibqa' ngħixu. Il-ħin tad-diskussjoni tagħna għaddinna wkoll qabel nagħlqu nixtieq kumment minn għandkom it-tnejn kumment qasir għal ma qed segwina rigward is-suġġett relatat mas-suġġett Ron. Jien għandi ħafna l-qalbi l-idea tal-awtokompassjoni. U naħseb jienek forsi kelli nħalli messaġġ huwa l-importanza Ehm, number one li ma naqtgħux qalbna, importanti ħafna. Il-ħajja hija kif qed ngħidu mimlija diffikultajiet, ehm, ejja nagħmlu kuraġġ lilna nfusna, ejja nagħmlu kuraġġ lil xulxin, ehm, ejja ħankunu ġentili magħna nfusna. U naħseb dan huwa żmien forsi iktar minn qatt qabel fejn hawn verament bżonn li nuru dan is-sens ta' kompassjoni kemm lilna nfusna kif ukoll lil ta' madwarna. Isabel? Jiena għal ħafna l-Sinjur, ehm, jiena nixtaq ngħid ukoll, ovvjament ħadd ma jaqta' qalbu, ehm, Jiena bħala għajnuna sibt ħafna n-natura, għenitni ħafna li mmur fin-natura u noqgħod fil-kwiet, forsi għal dak li jkun ikun ta' għajnuna wkoll. U nixtieq ukoll li dak li jkun kif għedna matul il-diskussjoni joqgħod attent x'jgħid, il-kummenti li jitfa' fuq Facebook, faċli tikkritika, jekk ma tkunx fiż-żarbun ta' dak li jkun, u m'għandkomx idea speċi kelma kemm tista' tweġġa' dak li jkun u kelma pożittiva kemm tista' tgħin lil dak li jkun. Jiġifieri jiena kelli ħafna kliem pożittiv li mnalla kien hu, jiġifieri għax għenuni ħafna, imma fil-kummenti weġġgħuni wkoll. Ġifieri dak li jkun joqgħod attent u jgħid Kif għedt inti, speċi kieku qiegħed quddiema ħa ngħid l-istess kelma, jew kieku kien kienet oħti jew kieku kien kienet t-tija jew ħa ngħid l-istess kelma, jew kieku kien ibni ħa ngħid l-istess irrid min jgħid l-istess ħaġa. Dak nixtieq ngħid. Ringrazzjakom. Eh, naħseb jiena li qegħdin naqblu kollha kemm aħna li kulħadd jgħaddi minn żmien diffiċli mhux ta' kulħadd l-istess tajjeb u li ħareġ ħafna naħseb jiena huwa li kemm importanti nsibu skop għal dik it-tbatija li ngħaddu minnha. Għax meta nsibu skop għal dak li għaddejjin minnu, hemmhekk ħa tgħinna nibqgħu għaddejjin. Ftaħna bir-reżiljenza però ddiskutejna ħafna ħafna iktar minn hekk u mxejna minn min suġġett għal ieħor. Grazzi Ron, grazzi Isabel, Matthew, diskussjoni oħra għaddit. Nisperaw, grazzi wkoll minn baqaj segwina. Ehm, ovvjament naraw podcast ieħor x'ħanarġgħu niddiskutu fl-għaliex li jmissu koll.